Genesis dal linak caang khatnak in caang hleiruknak tiang a cung tlangpi Kain le Abel cun Adam nih a nupi Evi cu a hngalh i fa a pawi. Fapa pakhat a hrin i Bawipa bawmhnak thawngin fapa pakhat ka hmuh tiah a ti. Cucaah a min ah Kain a sak. Cu hnu deuh ah a nau Abel zong kha a hun hrin. Abel cu tuukhal a si i Kain cu lothlo a si. Kain nih cun a lo chungchuak cu Bawipa sinah laksawng ah a rak put hna. Cun Abel zong nih khan a saṭil nih an hrin hmasa bikmi hna kha a rak put ve hna i a thah hna i an sa a ṭhatnak bik kha Bawipa sinah cun laksawng ah a pek ve hna. Bawipa cu Abel le a laksawng cungah khan a lung a si. Sihmanhsehlaw Kain le a laksawng cungah khan cun a lung a si lo. Kain cu a thin a hung i a hmai a chia. Cu tikah Bawipa nih Kain cu a thawh i, Zeicahdah na thin a hun i na hmai a chiat? Ṭhatnak kha rak tuah law cu na merh ko hnga, sihmanhsehlaw ṭhat lonak kha na rak tuah caah sualnak nih cun nangmah tei awkah sahrang bantukin an bawh ko. Nangmah kha uk an duh, sihmanhsehlaw nangmah nih na tei awk a si, a ti. Cun Kain nih a nau Abel kha a thawh i, I chok tuah u sih, a ti. Lo an va phak tikah khan Kain nih a nau cu a thah. Bawipa nih Kain cu na nau Abel ta khuazei ah dah a um tiah a hal. Kain nih cun ka hngal lo, ka nau congtu maw ka si awk a si tiah a leh. Cun Bawipa nih cun zeicahdah hi thil ṭhalo hi na tuah? Ngaihmanh, nangmah nih na chuahmi na nau thisen nih khan vulei in a ka auh lengmang ko. Nangmah cu chiatserh na si cang i hi hmun hin ṭhawl na si lai. Hi hmun vulei hi na nau thisen na chuahmi dolh awkah a ka a rak angmi kha a si. Lo na thlawh tikah vulei nih rawl zeihmanh an chuahpiak lai lo. Vulei cungah inn ngei loin a vak lengmangmi na si lai, a ti. Cun Kain nih khan Bawipa cu, Hi dantatnak hi ka caah a fak tuk. Hi ram le nangmah hmaika in na ka ṭhawl i kei cu mivakvai ka si cang lai i a ka hmumi paoh nih an ka thah lai, tiah a leh. Cun Bawipa nih Kain cu cuticun a si lai lo. Nangmah an thatmi paoh cu a let sarih in teirul cham a si lai, tiah a ti. Cucaah Bawipa nih Kain cungah cun a hmumi paoh nih that hna hlah seh tiah hmelchunhnak pakhat a chiah. Kain nih cun Bawipa cu a kaltak i Eden nichuahlei i a ummi ram, vahvaihnak ram timi ah cun a va um. Genesis dal linak Caang hlei sarih nakin caang kul le caang linak tiang a cung tlangpi Kain tefa Kain nih a nupi cu a hngalh i fa a pawi i fapa pakhat a hrin i a min ah Enok a sak. Cun Kain nih cun khua pakhat a ser i Cu khua cu a min ah a fapa min chuankhan in Enok a sak. Enok nih fapa pakhat a ngeih i a min cu Ireth a si. Ireth cu Mehujael pa a si. Mehujael cu Methusel pa a si. Methusel cu Lamek pa a si. Lamek cu nupi pahnih a ngei. Pakhat cu a dah a si i a dang pakhat cu Zillah a si. Ada nih cun Jabal a hrin i Jabal cu caw a khal i thlam chung i khua a sami pawl a hringsortu hna a si. Jabal nau cu a min ah Jubal a si. Amah cu tingtang le thonglawi tung a thiammi hna a hringsortu hna a si. Cun Jila nih tubal kain a hrin i amah cu thir le dar hreihriam vialte a sertu hna a hringsortu a si. Tubal kain far cu Naamah a si. Lemek nih khan a nupile cu a thawh hna i, Ka nupi Adah le Jila ka bia ngai tuah u. Mipa pakhat cu amah nih a ka tuk caah ka thah. Tlangval pakhat cu amah nih a ka hliam caah ka thah. Kain a tutu paoh cu a let sarih in phuhlam an si ahcun keimah a ka tutu chinchin cu let sawm sarih let sarih in phuhlam an si lai, a ti. Genesis dal linak cang kul le cang nga nakin cang kul le cang ruknak tiang a cung tlangpi Seth tefa hna. Cun Adam nih khan a nupi cu a hngalh ṭhan i fapa a hrin. A nupi nih cun Kain nih a thahmi Abel ai rawltu ah khan Pathian nih fapa pakhat a ka pek a ti i a min ah Seth a sak. Seth nih cun fapa pakhat a ngeih i a min ah Enos a sak. Cu caan cun mi nih Bawipa kha a min in biakhram an thawk.